Nyame de yɛn nkwa akyɛ yɛn na nti yɛagye akonnwa wohwɛ a baayɛ asɔn no a mehyerɛ sɛ dɛnkyɛmbuo yɛ a na kyɛ sɛ ɛnɛ baabiaa wu nhyerɛn nko ara na yɛba abɛhyerɛn ɛwɔ GNTV ɛte sɛ show yɔ number one mega show yɔ award winning show show papapa a kyɛ sɛ agye din na makyerɛ mo sɛ show yi de yɛfrɛ no prɛkɛsɛ daa madu ɛfiti kɔti a na yɛ ho ɛbɔn efie mu ɛnti wokɔkyi mu TV no to baabi na yɛyi ɛte sɛ show a ɛno ne yɛ fake Yɛn original ahaa nti no na wayi afiri hɔ na ɔde abɛto GNTV saa bere frɛ w'adamfo na frɛ wo yɔnko frɛ wo twitwo mintwo frɛ wo tata minta frɛ wo wɛwɛ infantefo na wɔka yi na mo mo kyenku nhyia GNTV na monhwɛ ɛte sɛ show a maya so no ɛnɛ mede ɛrebrɛ mo na sɛnea mo nyinaa mo nim no bɛyɛ bosome ne akyire na yɛdi nkɔmmɔ about the prophetic ministry a yɛ topic ne the ministerial ethics Te sɛ nneɛma a ɛyɛ sɛ yɛtumi de hwɛ so bɔ yɛn ho ban sɛ yɛyɛ asɔfoɔ wɔ nyame ahenni mu yi ɛni kwan sɛ yɛyɛ nneɛma biabia twa sɛ biribi bɔ yɛn ho ban na yɛtumi nante so na yɛabɔ awura nkɔmhyɛ som no ebi si ha dwumadi a modie nyame nhyira mo ma yɛ adeɛ moakyerɛkyerɛ nneɛma ama yɛate aseɛ ebi nso sɛ yɛne mo ɛnyɛ adwene Ebi nso so nea ɛmɔ ka no deɛ ɛntɔ asom yoo ɛneɛ na zero two four four seven eight seven three zero nine wobɛtumi de comment no afa hɔ na deɛ ɛkyerɛ w'adwene so biara no yɛakenkan ama ɛnɛ deɛ full house te sɛ mewɔ apostle mewɔ prophet ɛnɛ no ngosra no deɛ ɛyɛ great na me papa na ɛka ɛwɔ sɛ ngosra no ba mo so a aha nti ɛnɛ no deɛ yɛtumi adeɛ nyinaa yɛ ɛsiane kristo a ɔhyɛ yɛ de mewɔ ɔsɔfoɔ Richmond Jamina Baafoɔ King's Domain Ministry me ka kyerɛ ho yɛ ahofɛ nyame adom ayɛ sweet paa na dollars bi ba ɛnam kwan so thank you ɔse ɛnam kwan so ɛna ɛna metumi yɛ one two three bɔ wɔ ha na gye sɛ yɛ kwan no ɛna mesan nso wɔ sɔfo panyin paa baako so so ɛwɔ ha se ɔno wɔ jesus power and prayer ministry Apostle Philip Gunu ɛwɔ ha apostle mu akɔ abam so thank you wotu mu sɛ ɛnwosra ahyɛ ne ma na ɛnɛ deɛ ɛɛ mandolobolobo na kyɛ sɛ egu fam ɛna mmea ankasa nso me sweet father ayi mo amu nim sɛ debi a ɔba show yi so ɔno nso prophet prince egye kum kena ministry ɔno nso so ɛwɔ ha se my father akaba thank you ɛna ɛna kyɛ sɛ yɛde nneɛma ba abegu akwan mu. Nnawɔtwe a etwaam no, bebree ne yɛn anyɛ adwene wɔ lotto twa ho sɛ ebi a woyɛ odiifoɔ na yɛama wo nyame honhom ama wo namba sɛ fa ma w'asɔrefoɔ ɛyɛ akwankyerɛ no bi o akwankyerɛ no bi wɔ hɔnom a sɔfoɔ sɛ wonte aseɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ honhom adeɛ wontumi mfa w'ani kan ɛnte aseɛ wɔne wɔn yɛ adwene anaa wɔne wɔn nyɛ adwene mo nsɛm a mode baeɛ no na ɛnɛ yɛagye akonnwa a Yɛreba abɛpɛnsee mpɛnsee mu na yɛakyerɛkyerɛ mu ama moate nkɔmhyɛ som no ase. Na mede rekɔhyɛ aseɛ fi Apostle Philip Gunu. Da biara obi aba me site yi so a mebusa saa question no nti mia waso mete sɔfo pakyɛ o um, yɛse yɛwɔ major or minor prophet yeah. wɔn ɛwɔ bible no mu anaa na so wɔn wɔ twerɛeɛ no mu nso a wɔ ghana man mu ha no yɛwɔ major and minor prophet ɛwɔ ha no yɛwɔ major and minor prophet ae ɛwɔ bible no na yɛka major prophet a ɛyɛ prophet a wotumi twerɛ wo ma bebree nti wokɔ bible no ma yɛka major prophet a isaiah was a major prophet ɔtwerɛ wo ma 66 jeremiah was a major prophet ɔtwerɛ wo ma 52 ɛna ezekiel was a major prophet so yɛkɔ minor prophet a ɔmoma no ɛyɛ ntiatiatiatiatia from daniel to malachi mm -hmm. they were the minor prophet. Nti na yɛ ka major prophet ebi wɔ bible mu. Major prophet wɔ bible mu. Sɛ yɛ wɔ major prophet ɛna yɛ wɔ minor prophet. Nti yɛn hwɛ yɛ ebi bi maa mu ha nom sɛ nkɔmhyɛ so ni adɔɔso yi yɛ wɔ major prophet ɛwɔ ɔman mu ana. Yɛn bɛ ka sɛ yɛ wɔ prophet. wɔ ghana ha but sɛdeɛ nneɛma akɔ no ɛɛ mpanimfoɔ se bata batakari na dɔɔso ɛne ɛho nkramu papa ɛnti na ɛnɛ ɔdiefoɔ papa no yie ho ɛwɔ bible no mu na bible ankasa bɛkasa sɛ obi yɛ ɔdiefoɔ papa a ɛwɔ bible no. ɔse batakari adɔɔso nti na yɛhu adiifoɔ papa ae enti na yɛasan aba yɛasɛm no so yɛwɔ fake prophets ɛwɔ hɔ ana yɛwɔ adiifoɔ ɔmo yɛ papa ɛna yɛnni adiifoɔ so ɔmo yɛ papa na wɔtwetwɛn ho no asɔfoɔ ma yɛte aseɛ sɛ ɛmpo sɛ bi wɔ hɔ koraa mpo a kyerɛɛ no ankyerɛ yɛn yɛnhunu sɛ wei deɛ ɛnyɛ anaasɛ wei nso ɛdeɛ ɛnyɛ ɛna obi nso ɛde question bi aba sɛ ae yɛwɔ fake prophets ɛwɔ hɔ nam akwankyerɛ a wɔde ma anaasɛ odiyifoɔ mmɔ akwankyerɛ sɛ kɔ na kɔ ne obi yere nkɔda na wɔmfa yafunu a ɛno no ɛfiri nyame a na memmra sɔfoɔ agyakum so
yɛde awurade nyankopɔn ase yɛkyea atiefoɔ mu tie nyinaa na menhyira obi biara sɛ obi anaasɛ odiyifoɔ bi sɛ nyame akasa kyerɛ no sɛ eh, yɛfunu a ɔpɛ no agye sɛ me ne wada ansa na wanya yɛfunu a eh, yɛkɔ bible mu a ɛnte saa bible koraa sɛ wɔkyerɛ adwamammɔ according to the book of first corinthians chapter 6 verse 9 now wɔsi wɔkyerɛ adwamammɔ enti sɛ meyɛ odiyifoɔ maware sɛ meme odiyifoɔ no maware na ɔbaa no nso aware a, yɛsɛe awareɛ. Sɛ menwareeɛ ɛna me ne ɔbaa no ɛrekɔyɛ saa adeɛ no a, me merebɔ adwaman ɛna ɔbaa no nso ɛresɛe awareɛ. Enti sɛ yɛka sɛ yɛse nyame ho kronkron sɛ agye sɛ me ne wada nsa a, nyame ho kronkron no a yɛde ne kasa no bible sɛ ɔyɛ kronkron nti kronkron na ɔyɛ no bible no ne ho kronkron ntumi nkɔfo obi yere sɛ ɔne ne da nyinsɛn no tumi na nyame tumi na asa agye sɛ sɔfo no wadansa nti sɛ ɛba no sɛ ɔsɔfo bi a ɔbɛka kyerɛ obi sɛ nyame akasa kyerɛ me sɛ gye sɛ me ne wɔ da ɛna mekyɛ sɛ akwankyerɛ no ɛmfiri nyame Because sɛ yɛ akwankyɛ efiri nyame paa deɛ anyɛ adeɛ a odiyifoɔ no bɛka saa ɛna nyankopɔn honhom te ne mu a ɔmmie n'ano nka saa kasa pii ne mfa holy ghost ho da. Yoo ɔsɛ akwankyɛ no mfiri nyame sɛ nyame honhom te ne mu a ɔmmie n'ano nka saa kasa pii sɔfo Richmond akwankyerɛ bi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛnte aseɛ na onipa no obi de ne ne issue by last week sɛ ɔne ne yere kɔ odiyifoɔ bi hɔ na odiyifoɔ no ɛfa akyire ka kyerɛ ne yere no sɛ ɛba no a ɔnya no adeɛ ɔno no odiyifoɔ nyame honhom to ne mu no ɛno na anyɛ biribi ayɛ ansa na ɛba no atumi aba na ɛɛ n'ano so ma yɛte ase sɛ akwankyerɛ no bi wɔ hɔ nom a yɛnte aseɛ na ɛyɛ honhom adeɛ no na wei no ɛyɛ firi nyame anaa ɛmfiri nyame all right um, bɛfa firi two angles mm. number one Sɛ odiyifoɔ rehyɛ nkɔma, wɔyɛ onyame akoa, wɔyɛ nyame nsɛmpakani, wɔyɛ nyame kyeame. Nti asɛm bi a ɔbɛka biara no, reflect the nature of God. Nti deɛ nyame su teɛ ne deɛ nyame ban teɛ ana ɔde hunufoɔ no ɛde kasa. Nti ɛhwɛ the nature of God concerning such act. Nyame ɛkɔndone search art anaa no nyame nkɔndone search art nti ɛnam sɛ nyame nkɔndone search art no the spirit of god will not instruct a man of god to do that the other side ne sɛ ebia sɛ nyame nipa naa ne kɔn na adɔ ɔbaa korɔ yes bi a ne kɔn na adɔ ɔbaa korɔ ɛna ɔpɛ sɛ wɔde biribi hyɛ awurade so that onipa korɔ no ɛbɛgye atom eti sɛ ne kɔn na adɔ na ɔnka sɛ me kɔn na adɔ wɔ. so that makes him fake.
that is why mi kura ɔka saa no ka wɔn etu yi sɛ nyame nipa mi nya so sɛ nyame nipa bɛyɛ saa because sɛ nyame nipa deɛ. you possesses the nature of God wokura nyame su nti wokura nyame su no nyame ɛma wo nka asɛm bi a ɛcontradicte ne su nti dabi ɛda amam ka sɛ akwankyere bi wɔ ha a ɛyɛ sunsum a deɛ ɛnte aseɛ no ɛnyɛ akwankyerɛ a ɛcontradicte the nature of God the nature of God is in the word of God those are the mekyerɛ aseɛ sɛ yɛwɔ three types of the word of god yɛwɔ the graphe yɛwɔ the rhema and yɛwɔ ɛfɛnsi the logos the rhema no ɛna sometimes it is not written verbatim in the word of god nanso ɔno mpo koraa no ɛwɔ nyame asɛm ho nsunsuansoɔ ɛkakra nti ɛni it's not in the nature of god adeɛ mmara no nyame mmara no akasa atia no menyɛ so sɛ nyame bɛnam n'akoa so ama no ka bibisa sɛ nipa saa na ofiri nyame anaasɛ ofiri nyame when it comes to that ana da biara na very careful on that because ebi asɛ me last week after program obi frɛ wo ka kyerɛ sɛ memfiri nyame yes ɔfrɛ wo ka kyerɛ sɛ memfiri nyame because deɛ ntia memfiri nyame ne sɛ the person don't agree with me on certain theological terms nti ansa na wobɛka sɛ obi mfiri nyame no ɛyɛ yɛnyɛ very careful on that ɛbɛtumi aba sɛ sɔfo no ɔyɛ saa no ɔfiri nyame nanso honam akɔnnɔ ɛna ɛma no yɛ biribi ɛde hyɛ nyame ɔno nso nkyerɛ sɛ wɔmfiri nyame ɔna mpɛ sɛ da bi ɛyɛ careful on that for you to say sɛ obi mfiri nyame no ɛyɛ too ɛyɛ a too difficult thing to say mɛnhwɛ only the act nko ara yes deɛ ɔyɛ ne nyɛ it's against the nature of god but ebi ɛhonam akɔnɔ na ɔno asɛ bi ɔne nim deɛ ɛna ɔde hyɛ nyame yes ɔno deɛ ɛnyɛ careful kakra wɔ. yoo wɔsi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛ efiri nyame a na efiri nyame na yɛsi ehwɛ yɛ mímú apɔsɔ philip so. Um, yɛ papa ka ɔsɛ sɛnea ɛbɛyɛ bɛ efi nyame a na efi nyame na ɛyɛ si ehwɛ ne yie here is the case obi de ne issue aba concerning fake prophets and then the genuine prophets do you agree sɛ yɛwɔ fake ones because of akwankyerɛ binom a wɔn de ma bra bɛtɔ abayifoɔ nko bɛgye ɔyɛ green bɛgye ɔyɛ blue is it scriptural is it in the bible. hallelujah praise the lord.
ɛɛ eh, yɛn awurade ase sɛ yɛbɛti bible ase yie a. yɛwɔ onyame nipa ɛne yɛwɔ onyankopɔn nipa onyame nipa ɛwɔ hɔ ɛnti nyame nipa deɛ ɔne ɔba bɛtumi ada
nyame ɛnti bible no ɛnti na mede yɛfrɛ sɛ ɛno so yɛ different topic nti yɛka nyame a nsuo wɔ yɛ nyame ɛnti sɔfo bebree ɛne nsuo ɛkɔ asɔre dɛm ɛtɔn ɛyɛ nyame ɛboɔ adane nyame ɛwɔ asɔre dɛm na nyame no a worefɛ nti nti ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ very good ɛyɛ demi god mm. nti sɛ ɔkɔ bible mu na ɔka bible a ohun small god a is referring to the smallest god ɛyɛ abosom mm. ɛne ɛwɔ nyankopɔn nti sɛ ɔyɛ nyankopɔn ne paa nti na genesis chapter one verse one. kenkama me yɛnti awurade ase yo ahwɛfoɔ ne ɛnɛ no yɛde yɛtwerɛ yɛ aba nti ne yɛka na yɛkan sɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ bible mu yie paa Genesis chapter one verse one. ɔsɛ deɛ mfitiaseɛ no ne deɛ onyankopɔn bɔɔ so ne asase nti bible sɛ mfitiaseɛ no nyankopɔn yɛ dɛn ɛbɔ so ne aprase kɔ john chapter one verse one

yɛn tɛ ma mi o. second timothy chapter three sixteen ɔsɛ deɛ.
ɔsɛ.
atwerɛ nyinaa firi nyankopɔn home mu. atwerɛ no nyinaa firi nyankopɔn home mu. na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ.

ok ɛti asɛm no tumi ɛno na ɛbɔ wura mu ɛti ɔwɔ nyankopɔn asɛm yɛnkɔ first game ɛti ɛti mɛ ɛnna mi kyerɛ sɛ yɛka onyankopɔn ne paa mm. ɛyɛ onyankopɔn ne paa deɛ ɔdwuma a ɔyɛ nie mm. john chapter three verse thirty four yɛdwa onyankopɔn dwuma.

sɛ ɔyɛ sɔfo na ɔka kyerɛ sɛ mene wo da ansa ansa na meyɛ sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba anka ɔtie nyankopɔn asɛm ɔho kyerɛ papa no deɛ ɔka kyerɛ no ɛyɛ dɛn ɛnyɛ ɛnyɛ nti na ɔyɛ fake prophet ɔyɛ fake prophet nti na wogye tom sɛ ɛwɔ fake prophet prophet ɛwɔ bible mu ɛfi sɛ eh, Jeremiah chapter twenty verse number nine eight kasɛm bi three verse eight to nine sɛ ɛnɛ na wobɛhu sɛ yɛwɔ odiifoɔ papa nti nyankopɔn bible no ankasa bɛkyerɛ odiifoɔ papa nonononononoɛyɛ because bebree ɛyɛ similia yɛfa no familiar spirit wokan hmm. bible na nti na ayɛ sɛ ebia process yɛntumi wie ne yɛbiebie nneɛma so bible no ankasa bɛkasa yɛde ne ano kasa a nnipa nte aseɛ ɛnti jeremia chapter 28 verse 9 ɔnka 8 to 9 no yɛhwɛ. Jeremiah chapter twenty eight verse eight to nine. ɔsi deɛ. adiifo a wodi m'anim ne w'anim firi tete no. wɔhyehyɛɛ nsaase bebree ne ahenni akɛse akodeɛ mhm. bɔne ne owuyadeɛ ho nkɔm. kɔma mi. odiifo a ɔhyɛ asomdwoe ho nkɔm. odiifo bi a ɔhyɛ asomdwoe ho nkɔm. sɛ odiifo odiifo no asɛm no nyaba mu a. odiifo no asɛm no nyaba mu a. ɛno na wɔhunu odiifo a awurade asoma no nokorɛ mu. ɛti odiifo papa biara.
ɔhyɛ asomdwe nkɔm ɔnyɛ ahyɛ asomdwe nkɔm ɛno na yɛ the right prophet in the bible. yoo ɔsɛ odiifo papa biara ne hyɛ asomdwe ho nkɔm. eti jeremiah jeremiah twenty eight verse eight to nine no sɛ obi pɛ sɛ ɔkenkan a nti na mede quotation no nyinaa ɛba. thank you nti no yɛ kaa ne yɛ de eh, eh, quotation no nso asɔpɔt sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ Nea yɛka no firi Nyame asɛm no mu. The effectiveness of the prophetic ministry ho nkɔmmɔ ɛnɛ na ɛyɛ ogya so gya so nyɛ asɛm ketewa koraa mpo. Na ɔkyɛ atwa mu no na yɛka about sɛ Nyame honhom wɔ so a ɛma wo loto number sɛ fama obi nkonkotwa. Sɔfo de kum question wei no de ɛba wo so. Ɔse if loto is not good, how about an elder or worker of a church who works with national lottery to survive? Ɔsɛ sɛ yɛka loto a ɛyɛ anibere adeɛ obi a ɔtwa loto bia n'anibere adeɛ as a package